chaŋ tooni. Misali, ti ni teei taba ka lahi wum zaɣ pala Sagani TV lan ju lari zuɣu ni n yuli Abdulrazak Alhassan Anto Bolma DJ Carlos. Sokam pun yaag o nuu saɣim ni ni o wum ʒii ŋɔ maa nyaɣisim ni nyɛ shɛli. Zuŋɔ dabisili ŋɔ, ti yɛn chaŋmi ti gahi nuu m-boli ti tuuli sana. Lala sani ŋɔ maa m bi baŋ Dagbani n-nyɛ o. chɛ ka o nya o, guriŋgu nya o, silimiiŋga nya o, gol n-lee kul nya o, o yi na kpi, m min a zaasa ni n-di anfaani shɛli din be di puuni. O yumaŋli nyɛla Yusif, o yina, o ni yɛli ti o yupaɣ ni nyɛ shɛli. Chɛ ka ti niŋdi pupaŋ din bi yoli n-zaŋ ti Mista Yusif ka o yina duu ŋɔ ni. Pɔi ka n chaŋ Mista Yusif sani ka ti ti di alizama, di tu ni a baŋ ni kadama nɛma maa tam kam ti yɛri li mi according to Abdulaziz Gumbaz, the best designer, three Northern Region ŋɔ zaasa. Pumpɔŋɔ ankara nima, kumahi nima sokam tiri o la nɛma ka o shɛra. Ŋun n suu kɔstum ŋɔ maa. Mista Yusif kpɛna ti duu ŋɔ puuni ti chaŋ ti nya din kam kɔɣiri ka bihira. O n-nyɛ ninvuɣ so bɔ m-bɔb o biɛhigu puuni. Wula ka o pili shini o maŋmaŋ ʒiniɛl puuni, bɔ n-kani ka bɔ m-pahi? Eh, a lihi m min o kala ti shɛrila the same kala, you know. Eh, m min o the same kala, ti a nya. kai di ŋmaa ku mɔhimi gala biɛla DJ Bilayizi DJ ti a ti chaŋ ti nya nya ŋuli n-nyɛ Yusuf eh, DJ n puhiya ka paɣa pam ni zuŋɔ dabi so ŋɔ gbalaa ni kana ti ʒini n-zaŋ maŋ wuhi Dagbaŋ insha Allah ni eh, duniya zaasa domin Sagani TV di ka diɛma ban be program ŋɔ yi naai

A suhu ni ti chaŋ ti gbaai luɣ shɛli polo maa,
nimaani ka a yaa maa dahi. Di zuɣu ka n yɛn yi Dagbaŋ paɣa bia nyɛma maa. Di zuɣu man saɣi ti ni man binshɛɣu kam nyɛla Dagbaŋ. To di zuɣu tɛha n gba kuli kana ni ti zaŋ man wuhi dunia bee Dagbamba ban gba zaha yuuni program ŋɔ maa. Din labina chaŋ ti kpe ashinyeli puuni, chɛ ka n nya ashinii maa puuni domini n daa miya pam a daa ka shinii ŋɔ maa puuni. So din ka a doli n kpɛri puuni. To di niŋ nyaɣisim pam eh, filim bee Dagbanli filim eh, n gba zaa daa nyɛla ninvuɣu so ŋun suhu be di ni pam. Ŋun suhu be di puuni, di ŋɔ duhi maa yee di ŋmanila Cape Coast nim bi wumda, Kumahi nim maa bi wumda, chɛɣiri yira. Eh, tiɛha di niŋ nyaɣisim. To. Eh, Dagbanli filims din kana, di kana yuugi ti gba zaa, ti ku yiɣisimla nyɛ bihi ka yuundili saha shɛli kam zaaha. Okay. Ka ti suhu be di ni, but ti ni daa, ti ni yɛn niŋ shɛm n kpɛri yɛltɔɣa ni din daa nyɛ binshaɣu shɛli din mali muɣisigu pam zaŋ ti ti so n tiɛha ma ni niŋ shɛm kpɛ sinii yɛltɔɣa ni nyɛla eh, idrisu abubakar idrisu abubakar eh.
black star player nyɛ o bee ŋuni no zimbo ka n oh, zimbo ma minila black star zimbo tiɛha zimbo n ku voma kpɛhi films yɛltɔɣa ni so n tiɛha di daa ku niŋla daliri ka o kana ka n yɛlo ni mali niya shɛli zaŋ kpa filim ŋmaabu zaha polo n gba zaa di bi zaɣisi ka n gba zaa di kpɛri yɛltɔɣa ni To maa mi mi ka a yɛn kpe bini ni ŋuna, shee a chaŋ ti zaŋ amaŋ tabili ninvuɣ so ŋun miri yɛtɔɣa bee bɛn mi ninvuɣ so din ni ka o nyɛ yuli zaa ni, ka o nyɛ zaa zi di puuni. Di bɛn to. To dinzuɣu n kul kpuɣila kaman zimbu kamani m ba filim ŋmaabu ni, a ka a kpaai furɔŋ ŋuna m mali ninvuɣ shɛb gba zaa bɛn gba kul tabiri sɔŋ ni maa ni n nya naba zani filims maa ŋmaabu ni. A mini zimbu ni pili shinii dibala ka a na yaai? N tiɛha ni ku yɛn kali filim shɛŋa mini o ni ŋmaagi ti ŋmahi pili filims paagi dibanahi.
Di mi zaaha puuni di nyɛla filim shɛŋa ni pili lead character. So di zuɣu di pala filims m mali filims pam ka di be market maa ni bet ni playiri major roles shɛŋa filims puuni ka mini o ŋmaali ka di nyɛ naba bee ka di nyɛ yuli zali paai nyɛla dibanahi.
Well actually n naan tooi yɛli

N ni daa chaŋ ni ninvuɣ shɛb ti daa galisi la ni maa ka di zaya kaman ti ku tooi lahi n kuna ka lahi lab ti lahi ŋmaai lala scenes maa so ka di zaya ni kaman n ku baŋ ni ku yɛn niŋ shɛm ka lala scenes maa maa ni so it got to a time di daa ti paai saha shɛli ka bɛ ni ji buɣa maa ka m manage ka ti mali li ŋmahiri films maa hal nili ka lala scenes maa ti naai sinii maa story maa puuni bɛ ni ʒi mi daa karinli di mi daa karinli so ka pa ni tini n daa yɛli kama kpɛ ŋɔ ni daa gbubi bɔɣa daa yɛn tɛhim la filim maa puuni bee directing maa puuni ka lala actions maa yirina ka di nyɛla biɛrim biɛrim kama n daa wumdi ka mali ŋmaari lala scenes maa so bi daa ku niŋ bi ku zaŋ kamera kpa ka niŋ action di mi gaa ka niŋ aje so ka di zaha pahari filim maa viɛla ka zaŋ niŋdi filim maa lala viɛla ashe biɛrim ka ashiri ka viɛla ka viɛla n tiɛha a yi lahi yiri nyaanga a ni lahi yɛli ni

a gba ayi bo ma director ŋɔ ŋuni wuhi ashɛm din ka yɛn niŋ ka nyɛ niŋ kaya because ayi bi play la role maa viɛnyɛliŋga ban yuuni sinii maa bi bɛ nyɛ store maa ni chaŋ store maa di bɛ n taachi ba n tiɛha di mi daa niŋmi kamani ka di ŋmanila true story n daa ku nyɛ ka ti ŋmalila la film maa so n tiɛha di ŋmaa bi ni hali ni di yibina ni n daa bi nyɛli easy ka ti daa na yihi one and two na daa ti chɛ bɛn daa yɛn zaɣasili three and four maa ŋmaabu just because of turi because unknown cause ka bi yɛrɛ bin ʒila irin radio stations man ni tabi tabi so binyahari maa kɔlim na tura shɛba so ŋun daa ti tuma hali ti yɛni ni ka naɣala ka puli chira wee ka mara zali dɔɣu maa di jɛ di maa ta ka yɛra maa o ni kan kushiri kɔni zaŋ paɣa puula sa ni ŋmɛro ta paɣasi ka tabigiro shɛm zom naawuni amma actually film maa ni daa na ka bi tuma kɔpi ka n gba yuli n tiɛha ni daa yuli paagila la scenes maa n tiɛha n gba daa fiili ti film maa n bela attach maa pam because mm. ti shiri ko n mali ti paɣaba ayi bee kamani nyin doo bɛn ka abɔ naa kpuɣi paɣa bɔbigu mm. ka bi ka ka ba adalci n tiɛhi daa nyɛla binshaɣu shɛli din ku bɛ biɛhigu puuni ka niŋda to di zuɣu n yɛn ŋmaa lala filim maa shee gba ku act kamani ashiri ku malila ashiri ku bɛla lala situation maa ni because ayi no din chaŋ ti ŋmahindi so yiŋ yɛtɔɣali domin so tuma ka a buɣisiri maa sure So di saa di ti niŋ laa maa nyin ka option pahi director maa ŋuni ku yaa shɛli shɛli a niŋli ka niŋ pahi mm. paɣaba maa mi gba zaa din tu ni bi act shɛm mm-hmm. lala ka gba zaa yɛn act din yɛn niŋ ka di chaŋ ti ŋmalila kama binshɛɣu shɛli din niŋdi ti biɛhasi puuni din niŋ maa ka ti zaŋdi ŋmaari film maa so di zuɣu tiha DJ n ŋmaari n ŋmahi films pam bet eh, eh, daa ni title maa eh, malimin dooyili tima malimin dooyili tima Eh, dunga na ku apologize ti paɣaba maa chaɣaba baŋ ni shini yi biɛli na ku yaba naa tum taali n tum taali ni lala patikol naa daa ŋmaa shini shɛli maa a tum taali shini n nyɛli ka ma man biɛɣu biɛɣu biɛhigu n nyɛli no no no n bi tiɛhi no yɛli ti naawuni n bi tiɛhi man viɛli nya maa mi ma eh to nim eh. nya halli shɛm maa a ti niŋ taɣi no dije naawuni kan yɛra maa la kan halli n bala la kan halli n bala shini n ku nyɛli zo mɛ naa ni ka o halli n bala shini n nyɛli do o lirila paɣa pu a gba bi mali wula ka n la paɣa pulan ta paɣa no o halli n bala because di ku nyɛ shini gba di mala yan lab o li shɛm a nyɛ ka kai mali min doo yili wata paɣaba ayi ka a kaba adalci DJ ma films yɛtɔɣa ni bɛ shɛm maa mm. sometimes bɛ zaŋ a bahi role shɛli ni a play li director ŋɔ ŋuni to taali ni a play mi li ŋuni bɔri shɛm amaa nyini maŋ maŋ biɛhigu puuni biɛhi n yuundili shɛm biɛhigu puuni bin shɛm mm. din niŋdi shɛm din n tuni kama a play din yɛn niŋ ka daadama maa ban yɛn yuli sinii maa because adin ban yɛn jɛji kama ni a ni play role shɛli maa a shiri chaŋ di shiri chaŋ ti ŋmahindi mm. bin zaŋ a zali luɣu shɛli polo maa di zuɣu a yi niŋdi viɛnyɛlinga di bɛ n taa chiba o yuli filim maa na di bɛ lee niŋ o ni o yuli ka ti chaŋ ti deegi n vuo kom ŋo ju chaŋ bɔha yɛtɔɣa ŋo di chaɣa so wum

n nyɛla ŋun yɛn pili yili so bo so ka bi yɛriba ni bi na taɣi maa rool shɛli ka ku dahila paɣaba polo bo yɛ tahili maa gba n tooi naana bɔri naa kpɛ yin yɛri biɛla ka a di kpɛli nyɛri n bɛ shɛm ka a gba di kpɛ yin yɛri maa nyɛri n bɛ shɛm amaa ka nyin ku dahila paɣaba maa polo DJ an yɛri tɔɣa shɛli man pun so a mali niya ni shini shɛli ŋa a kpɛ yin yɛri n bi tɛhi n bi tɛhi n bi tɛhi di nyɛla dɛma di nyɛla dɛma dɛma yin yahali ŋuna ni kpɛ sagani tv lanju lari lanju lari a nyɛli a nyɛ kpɛ alhamdulillah ti paɣari ŋun naa maa teemi ni kadama saa shɛli ti ʒiya ŋɔ maa lanju lari ti shili bia ni ti yina ti niŋli suuna suuna ŋɔ maa mi ka dindɛma suuna nyɛli doomini program maa chaŋ katiŋ pam Program maa lahi pam bini, di paai dini, di pa o dini, di pa so dini. Di nyɛla dunia zaasa program. Dagban ni be luɣili kam zaasa, o dihi tabili ni kadama Sagani TV lan ju lari ti yihiri ba ninsabigu puuni. Di zuɣu ka ti yɛli lari nyɛla din mali alaafee pam. A yi na ku la, alhamdulillah, a ni nyɛ suhudoo. Suhu maa yi saɣim ka wula, amaa ŋun lihir a ŋun bɛn baŋ ni a suhu maa saɣim ya, domin a yi la, a ni nya ka suhudoo maa kana. Di zuɣu Naawuni paagi ti nyɛviya silimiingoli September. o biɛɣu pishina anii dali, 28 September, ti be Tamale Sports Stadium, VVIP Car Park maa n-tɛha lala program ŋɔ maa bini din gbaagi Gushaɣu, Kariga, eh, Cape Coast nima, Kumasi nima, Yendi nima, Takoradi nima, Accra nima ban mi ni program maa bi ti na ti ni ku tooi kpe paaki maa ni gba sokam bɔri ni o kana Tamale n-ti nya ti ni yɛn launch li shɛm maa. Domin din dali maa ka a yɛn baŋ ni kadama yɛlimaŋli tudu ŋɔ na baansi beni, tudu ŋɔ na kpɛrikpɛriti bi beni. Domin shɛba nyɛla ban yɛn yi nyɔŋ polo kana. Saha shɛli ti ni na ʒiya ŋɔ, the best comedian in Ghana, ŋuni n-nyɛ DKB. Ŋuni representiri Ghana n-chani ti feesiri Nigerian comedians. O yɛn kamina Lanju Lari 28 stadium maa ka Don Little, lala Don Little maa, kɔmbɔmbila ŋun mali naŋgban fin la, o yɛn kamina ya ŋɔ. ka o gba zaa sa ti mini ti Shatta Bandits ka bɛ ŋmɛ boxing ka Zimbo nyɛ referee. Ka yɛltɔɣa bihi m-bala maa. Dindali maa mi, DKEB kana maa mi wa sa Umar Jenda de Kenke Kenke o ni face o, Afa Tafirli o ni face o, Zachi o ni face o. Kuɣila maa yaɣiya bansi maa n-ku tooi kali di toobu ya ni yɛla ban shɛba ban be di puuni ka di zaŋ ʒii maa n-zaŋ tuɣi 28th di niŋ Zinchili ka Toya kum gari Alero. Di liiganim yina hali chinchina beni mi. A yi kana Sagani TV bee ka a kana Lanjulari ti ni ŋmaarila luɣ shɛli maa bɛ kɔna a ni nyɛli n dakpamba maa sani. Di malila chinchina ka mali liiganima. Inshaallahu ka ʒii maa ka di chaŋ viɛnyɛliŋga. Bɛ babu ni yiɣisi. DJ.
Chati ka a ti kpe a tuma ni. A mali paɣa? Eh, m mali paɣa ni biɛhi. Chati yila di o mini paɣasara wumda. Eh, DJ, m mali paɣa. Chati yila. M mali paɣa ni biɛhi ayi. Paɣa ni biɛhi ayi.
A malila paɣa ni biɛhi ayi? DJ.
Wow!
A bihi maa jɛbihi n-nyɛ ba? Ka jɛbihi n-nyɛ ba. paɣa ni doo wula nyɛ a paɣa maa a paɣa maa sabigimi dii o gba ku mɔhila ŋɔ n mini a kala ŋɔ nɔɔ ka o gba mala
DJ o ku bɛn kani bi shɛm ŋɔ o gba ku mɔhimi a diɛmdi mi na maa maa di saha ŋaritim maa ayi don ku kana shɛm bala na di tuna a nyɛ kala shɛli kaman maybe naporo maa mi parara o kala maa black ma naporo bi tuyi laati a bi nyɛro to mi mi o daa bɛ program ka bi tuyi laati kan kuma la parara

Faransi duu ka m ma nyɛ Dagbana.
Eh, m mali tizobihi bɛn tɛha ban zaasa yaa bela m ba m ba yili maa. Mm. So n tɛha di daa ku niŋmi ka man zaya ni o yili n ku niŋ ka ma yili be eh, Dagbaŋ maa bee Gana maa. Ka kala ŋɔ maa yaɣiri yina a ma sani bee a ba sani? Eh, m ba sani ka di yina.
Ka o zaa lihi n tizobihi zaa bee ban gba zaa be n tuuni zaa bɛ zaa ku bemi ka ni be shɛm ŋɔ. Mm. Ka o lu n tɛha man mi kɔŋko n ku pii kana ti be kpɛŋɔ maa.

Bɔro zuɣu man boo n-lan maŋ Dagbaŋ paɣa bia man ka man nuu ka bɛ ni. Bannim bani n-saɣi ti ni ban nyɛla French nim maa, man man ŋuna man nyɛla Dagbana. Bɔro zuɣu luɣili kam ka mi cham, m malila Dagbaŋ ŋmɛbu maa. A wumdi French?
Pam.
Ai!
A bi wumda? Pam.
Bonsoir.
Bonsoir.

ni kuli bi zo ʒiri miri o la, ti ku gari ten years chani fifteen years. Yi gari ten years maa ka Dagban ni m-bala, yi chani shikuru maa di tooi ni ka yi paai ten years. A ni laɣiri o ten years m-bala. No, ni tooi yɛli kamani ti gari yuun pia zaŋ chana. A ni laɣiri o bee a ni bo o? Ni laɣiri o hali ti zali o. Di zaa n-laɣim ŋɔ bee a ni daa laɣiri o? Di zaa n-laɣim maa.
Yuun pia, a bi zɔri Naawuni, a daa yɛn ku o mi. Ka bɔso ka a niŋ a miliya zuŋɔ how many years?

wa eh, di beni di be biɛgu puuni eh, DJ maa eh, paɣa mini doo ni ku be shɛm maa di ku nyɛla yi zab ka tɔɣisi zab ka tɔɣisi maa n ku nyɛla amaa n bi tɛhi ni kama n mino ti mino yɛli ni kpi tabi na hali ti paai ti ni ʒe saha shɛli ŋɔ n gbubi o taali bee o na mi ku niŋ ma binshɛɣu shɛli ka di ku zaya kama ni n suhu yisiya bahi o zuɣu hali ka ti ni mino lahi ka fiila a very quick question ya ka a yɛli ti naawuni zuɣu ka ti kɔli baagi a ni be shɛm maa o mi zilisira kama n paɣasara ni dola because kama ma ni ʒiya ŋɔ kama ni bɛ shɛm ŋɔ a ni bɛ shɛm ŋɔ ni ni nyɛ paɣa ŋɔ a di zaŋ ma dɔɣi fɔɔti a lɛbi o kaman o ni to o ni to zilisiri kaman ni bɛ paɣasara ni to dola o to zilisiri lana
eh, a piɛli di nyɛla eh. o mini zilisa o na ʒi n zilisi ma la ayi you see di lee nyɛla dambu ka o mali damdi ma kaman wula kamani binshaɣu din nyɛ asafihili laasabu ka o niŋdili wula kamani a mali shili ni a yina Ka o leei a hal ni ti yahi kaman ŋun lihir a shɛm maa. A yi sambani ka o paɣa kpee ti yuund a la, di ŋuni o ni zaŋ o maŋ ti a? Ka a yɛli, Wula? Di saha maa ka a gba zaŋ o niŋ diɛma n-zani la. A ni so nyin diri maa diɛma n-nyɛ li.
Di nyɛ niriba ayi tɔha ka yɛri a maa. A ba.
You see, kɔɛ ka ti chɛbisi buli muɣisi a biɛhigu puuni ka a ku tooi tam li ka di mali a gogaliga ka di mali a muɣisigu ka a bili bini kaman you Di tuma shɛli with the world ka dunia zaasa baŋ domin yɛlli bi paari ninvuɣ yino, yɛlli mi bi paari doo, di bi paari paɣa, di bi paari bia, di bi paari ninkurigu, di paarila sokam zaasa, amaa ka ni dɔɣi o Dagbambiya ni yɛlli paarila ninsala din sani m-kpana biɛhigu puuni ka a ku tooi tam ka a suhuri Naawuni ni Naa mali li ta. DJ, M pooya ka paɣa pa naan bɔhi ma bɔhigu shɛli ŋɔ maa. Binshɛɣu shɛli din tahi ma na kpɛŋɔ maa, di pala n ku garitim ka a boli ma na ti ʒili n niŋdi ma intaviu bee a maa m mi na ku ku di fiila biɛla. Ɛɛh Dagbaŋ yɛla n tɛhiri ma
din mi chaɣiya yi Dagbaŋ yɛla n tɛhiri ma maa, nir kam zaa ha ŋun bɔri ni Dagbaŋ mali ka yi be binshɛɣu ni ka di nya irrespective of wahi ni ka a be, yila ni ka a be, acting ni ka a yi be ka kpuɣi li nimmɔhi. dagbaŋ ka dagbaŋ ka a duhiri a duhiri zaa zuɣu maa to di zuɣu n tɛhaya n ni mali yɛtɔɣa shɛli ni n ku zaŋ n tim ma bia shɛba ban nyɛ dagbambi ka be ka nyɛ kpɛrikpɛritiba nyɛla ti kpuɣimi acting nimmɔhi ka ni ku yɛlima ti mali challenges pam dinni mm, yɛli gola bɛ di yɛli gola zooya dinni pam ti suhuri naawuni bɔri investors ninvuɣu shɛba ban yɛn tabi sɔŋ ka di ti tooni domin ti niŋdi wahala pam din ni gɔɔ din chɛɣa n yɛli laa maa nyɛla a ni tooi chaŋ ti bɔri biɛhigu shee kamani location bee loori bee binshɛɣu ni yi zaŋ ŋmaai film ka di nyɛla yɛtɔɣili zaŋ tin ya at the end of the day maa ni tooi ŋmaai film bɛ ka bi nyɛ saha n ʒini yuli film maa gɔɔ ni yɛra DJ ni tooi ya kamani duu n ka dek ni n tooi zaŋ CD n zaŋ niŋ n yuli amaa a yi lee ŋmaai film din tooi chaŋ ka tiŋa ka shɛb sa ti yuli li ka bɔhi filim bɔɣili yuno ka a yɛn Dagbanli filim ka a yuna n gba ya niŋ gba n zaŋ ŋmaari filim maa ka bi bɔhi kara a ya lala yiya ŋɔ tooi bɛni mi bee lala loori nim ŋɔ tooi bɛ a ya di duhirila a ya maa zaɣa zuɣu maa so di zuɣu n tiha ni ku mali tɔɣa shɛli zaŋ ti n yɛn tim ma bi tabi ban nyɛ Dagbambi nyɛla bi sɔŋ ma bi tabi sɔŋ ka Dagbanli films ka di nyɛ naba zani because a yuuni ban bɛ di tooni maa di bi encouragiri ninvuɣu shɛba ban gba zaa bɛ nyaango ni gba kpɛm na because a yuli ti veterans actors maa ninkuri shɛba ban bɛ bɛ dinni a yuuni ba kamani nyin kamani nachimbili pɔlli bee paɣasaribili di bi niŋda ni kama gba zaa kpɛmda di puuni domi a lihirila di bahigu din sa ti yɛn bɛ a shɛm di mi chaati nim mi bɛ dinni nyɛla kamani ti suhun bɛ dagbaŋ ka bɔ ni di yɛligi ka bɔ ni ti chɛ ka dagbaŋ yuli chaŋ puuni yaa naa ŋmani ramzi nowa bi yɛri pam bi yɛri pam bi yɛri pam a mi kpahimi kuna a ŋmani o bɛ a bi ŋmani o n bi tiɛhi ni n mini o ŋmani taba because n mini o ŋmani taba

Chashaha nyɔɣu ni nyɛla nkpamba maa minista zimboo ni ahmed adams n ba nim bala films ni n paɣaya pam ni bin gbubi ma ti paai shɛm ŋɔ maa
tabaarikalla naa niŋ alibarika niŋ ti pun chɛ ka a baŋ ni kadama bee ba piri UC o ni kpɛna duu ŋɔ ni o kpɛya ka yi Ka ti na kul teer a naai paagi ti nya bia yaa 28th of September ka so nya yaa ni kadama shili maa bia chimsimam ni ti yina ti niŋ Lanjuu Lari di suuna. Suuna maa n-nyɛ din sani 28th maa ti yɛn lɔnchila Lanjuu Lari Tamale Sports Stadium VVIP Car Park maa. Ninvuɣ maŋa nyɛla ban yɛn kana ti tari sɔŋ ka ʒii maa tooi chaŋ viɛnyɛliŋga. N ku chaŋ tooni n-yɛn zalila kpe ka gahi nuuboli wɔɣiri ayi ban gba ti yɛn be ʒii maa puuni ka a baŋ ni kadama ʒii maa ti shili ti diya. Shɛliya katiŋ ni puɣi din bi yoli n zaŋ ti Umar Janda ka o kpɛna duu ŋɔ ni. Ti yi kpahi nuu maa naai n zaŋ ti Umar Janda naai, ti lahi yɛn kpahila nuu din bi yoli ka ti zaŋ ti Afa Tafirili ka o gba kpɛna duu ŋɔ ni. M pun chɛ ka a baŋ ni Naawuni paagi ti nya VS 28 of September, Tamale Sports Stadium, Dikafili, launch of Lanju Lare. Program ŋɔ maa ti je ni kaman youth maa kɔŋko kana ti bɔri ni ŋunkam yɛn kana a paɣa mini a bihi a paɣa mini a bihi family program nyɛli you see ka program kam ka ninkura maa tooi chana ŋɔ maa ŋuna ti bɔri ni daŋ maa yina a yi ku yiri ni a mini a paɣa ni a bihi doomi ni ti yɛn make la sure ka kuɣusi bɛni viɛn yɛlinga ka luɣushɛli polo a ni yɛn ʒini ka kpirikpiri ka di puuni ka a mali alaafee ka lara ka wumdi nyaɣisim waɣara ayi ŋɔ bi bɛ ʒii maa puuni di ka diɛma. A ba tafiri li. DJ, Salaam alaikum.
Alaikum salaam. A yɛn yɛli ka n yɛn pahi ma ni yirina m bi tooi niŋ zinchili woo. Tɔ! M mi ni lala ʒii ŋɔ ha di nyɛla du shɛli din nyɛ din mali yaa. Tɔ! Di zuɣu a mi niŋ waligira daa joini majority. A waligira daa? A waligira daa joini majority o daa kpiya. Tɔ! Tɔ n daa kpi ka n dapita kpɛm sani gba kpi m pahi. Tɔ! Tɔ n sabbaŋ kpi Malaika mauti. Yuwa niŋ ti afia Timoti maa o tahili gbala ni n-ti ti ba ni bɛ daa yiɣisina ti nya binshɛɣu din yɛn niŋ paaki ŋɔ ni. Di daa kaya tɔbu shɛm. N saa kpani pam a ni yɛn yi yen laɣindi ʒiini ʒi shɛli ŋɔ maa. Ka a niŋ a barika niŋ dini. M bela yiŋ ti wum ka n foon kum ka n kpuɣi n zaŋ kpari tibili ka di nyɛ nyini ka di ʒiya ni n yina n yilimina ka saa ti ku.

Ka ma ni tiivi maa tiivi nyɛli di zuɣu n puya pam insha allahu ashili biya ni muna tun tɛm ma ka shili nyɛli to ka shili nyɛli laribaa ni na al ulum al akfal wal as'ilat al mafatihuha to ma kɛmi ya dan ba sim da da ka de bela nyɔɣuni ka shili bɛ n zuɣu ni di pala kama shili nyɛli a kuli kpahi ni ma an je shili ka kpahi ni ma maa an wuma an je shili ka lan wuma an bori shili pahi to
bana wura na an zaŋ ti nyɛviya n paagi 28 alizumma dali ka di tɛn lu Luɣili kam ka a yi deei Tamale n-tu ni a kana, dabiɛm shɛli din mali ma nyɛla Umar jɛmda. Because di yi kana comedy, ti bi mi tin kaandi so, ti bi mi tin piiri so, ti mi kuli leei tuugi a, dabiɛm ŋɔ beni mi, tafili mini dabiɛm bi mali o. Binshɛɣu n bala maa, Silimiinsi pun yɛli ni iron to iron you get fire. Tɔ! O daa yi to taba. O daa yi to taba. Ka a mali hankali ni pahi mɔɣamaŋ ni buɣim ni yina di sunsuuni. Di zuɣu a ni nya binshɛɣu din gbaai zuɣusaa ni tiŋgbani ni, ɛɛh, zuɣusaa ni tiŋgbani ni, a ŋɔ ni ankara ni kumahi ni tiŋkɔɣila kɔɣila a ni boli shɛba zaa ni bɛ yɛn kpam maana. A nya, mani ba kaɣisɔɣu ni ka bɛ yɛn ŋmaagi a yi.

To a yɛli ni thank you very much a yɛli ma thank you very much a feel mam ma dom a kali January February March three months ka a tima maa di zuɣu n maa limi ni di niŋ thank you very December full year Bisama, Bisama di chaŋya ka dirili shini bia 28 ka mɛ Tamale Sports Stadium n ti nyɛ binshɛɣu din niŋ Umar Jenda the kenke kenke untouchable. Eh, a nya ya. Tɔ! Pumpɔŋɔ ti ni pa bɔri binshɛɣu ka a pa zaŋna tamali maa. Tɔ!
Domin a kana ti lihi nin yino ni bi nyari so buɣim maa, kaman wari yino ti mi bi baŋda. Tɔ! Domin ti kɔŋ be tamali zɔri ginda yaɣa ti kuna. Tɔ! Pumpɔŋɔ ka a pa yɛn baŋ ni nimmɔhi di be ti ni. Tiŋ giraaniba! Ti tin giraani ba. N tin giraani ba.
A ni nyɛ ya, Dagbaŋ bi zaŋla binshɛɣu labi din muɣisi ma pam. A ni nyɛ Dagbaŋ karim, Dagbaŋ bi ni labi din muɣisi ma pam. Because before ka laribu kana, Dagbaŋ bi daa mali la bi karim.
Niŋmoo ka n yɛra ma, ma ni chaŋ ti ʒini saviligu ya, nyama bi voma mi Dagbaŋ bachi nima, n voma Dagbaŋ karim.

I'm going to donate her. Kama ni ŋɔ chama n zaŋ mi lɛb pa on that day. Okay. N dali ma.
O nyɛla paɣa. N lɛb pa laa ka n wuhiri ma. Ka ya.
Domin mɛn chaɣ o tum shɛli man yɛn girani ba di kpa kɔna kam man ŋɔ man yɛn ŋmiri ba nyɛma di nyɛmi ya di nyɛ bi zaŋ ti mi kpa gaa yɛn girani ba. Bi na chaŋ kɔmbɔŋ sini. Girls n yɛri ya naa geesi ba agbo. O ba fu o ba kpa nyama bɛn dee paana Manya Grand Band. Ka yɛ tɔɣa bihi n bala. Manya Grand Band.
No chanda eh, last last bakwaya din gari la zaachi daa yɛliya ni ŋun bɛn labi kuɣa maa ti Ankara nim konko ni o bɔri ni o zaŋa n zaŋ tafirili n zaŋ Ankara nim maa Don Little n zaŋ DKB pahi ni naai zaasa Akpaaku zuɣu 28th

Ayi 28 n-kuli nyɛli domin ti bɔri ni eh, Dagbam ni be luɣili kam zaasa ka bɛ shee ni tamali sokam paai natamani ti nya binshɛɣu din yɛn niŋ stadium maa ni.
Sokam be ʒii maa puuni. Sokam be ʒii maa puuni.
Tɔ.

Ka yuui penta dabili ŋɔ zaa bɔi baa wata ŋɔ n-daa ku nir bɔɣiri a ku nyɛla ŋun din ku o yɛn yɛli din ku o yɛn yɛli ka dɔɔ ʒiya.
Tin vooi kom ka labina ŋɔ ka soya ni ka dama naanyi paagi ti nya viiya 28 September alizumma dali ka di ti yɛn lu Tamale Sports Stadium, VVIP Car Park maa di ti bi yɛn mali viili domin sokam tin be nimaani Chɛ ka n labi teegi a yaha. Program ŋɔ maa ti bɔri ni Dagbaŋ naŋgban yili shɛli tin bɔri maa Insha Allahu ka ti shɛli viɛnyɛliŋga. Ti bɔri ni sokam yina ni o family a di nya program ŋɔ maa din gahim ka nachimba ko n-lihiri li ka paɣisara ko n-lihiri li. Di saha yi paagi ka a nya ninvuɣ maŋa ban bɔri ni bɛ chaŋ ti lihi li Insha Allahu di wurami kadama Dagbaŋ pumpɔŋɔ ti gba yuli guuya hal ti yiɣi pumpɔŋɔ ti bɔri ni ti manim maa ti banim maa family. 28 maa ŋun ku kanna ka a ʒi a bihi na kuɣusi maa ŋun ti kɔŋ deeli mi piliga paai over 4,000 chairs ka ti kɔŋ zalli viɛnyɛliŋga ka sokam ʒini bahi o maŋa ka ti wum nyaɣisim n nya comedy maa ni yɛn chaŋ shɛm n nya yila maa gba zaa sa ni yɛn chaŋ shɛm baansi pam tin beni n tabi sɔŋ lala program ŋɔ maa ba di kana comedy maa gurus maa ka n boli maa DKB the whole Ghana ti na ʒiya ŋɔ ŋuni n nyɛli Don Little ti ʒiya ŋɔ Ashanti region zaa o kpee kani di kana Northern region ŋuna kalimba n nyɛ tafirili n nyɛ jɛnda n nyɛ zaachi a kɔŋ kalima hali balli dindali maa Don Little o mini Shatta Bundles bɛn ŋmɛla boxing ka Zimbo ka o nyɛ referee wula ka di yɛn chaŋ ti kpi ka kpalinkpaa maa ka n nyɛ host dindali maa tafirili Umar jɛnda zaachi yɛn chɛmi ka bi baŋ a man niŋdiba la interview ni salo wum din dali maa mini ba ti ku baŋ ŋun yɛn niŋ o kpee interview domi bia ŋmara man yɛn kɔrigirimi bɛ mi ti kɔrigira man yɛn pindimi ka yɛtɔɣa bihi m-bala ka m na ti nya a ni ʒi nyɛ shɛli Tamale Sports Stadium VVIP Car Park amaa pɔi ka n chaŋ wɔɣiri maa sani program ŋɔ maa di chinchini yina domi 28 maa paɣisara maa ti bɔri ni ti shɛla chinchina ŋɔ ka yina di zuɣu a bɔri chinchini maa ka m na Sagani TV a bɔri ticket maa ka m na Sagani TV n ka ti deegi a ticket

N daa kpe yi ni yɛri. Tɔ! Ka bɛ zaŋ o chaŋ ti tib o. Bɛ ni zaŋ o chaŋ asaalom ti tib o ka kuna. Tɔ! O diɛm ni ŋun tɛhi ni o kpaŋ m maa. Ton kuli be m-be nti n yina ka o gba ŋma n-yina. Tɔ! O tuhila o diɛmmi mini o yi kpɛrinim soli. Ka o dii kana ti n mɔɣili n-damdi, N diɛmba, Naawuni di so ka o diɛm yɛli, Amia! Amia! Amia! Ka bɛ bɔbi o, Ka a diɛmmi ŋun daa ka alaafee la m-bala. Ka bɛ ŋun yɛn yi wali bipuɣin ŋuna alhamdulillahi o nya alaafee o yɛn diɛm ba ni yuuni maa chaŋ ti puhi jiŋli ka o yi kpɛrinim ya nyɛ bɛ o naa niŋ abarika niŋ a ni a niŋ abarika niŋ a ni ka o diɛmbu ya buɣi ya n daa pun bi ya yɛn yi n diɛmmi yiri bɛni n daa chaŋ ma ka o ni di gba n paɣa buɣi ya a gba ni chaŋ ti puhi jiŋli

Lahi ko sabo silimi silimi ban ko. Jenda din kam din kam na ya dagban sa sa to e plan din tiyan nan. An ye din zabra. To. Carlos din pa bɔri binshɛɣu pa nyɛla yaa to a pa tafsirili PKP in America to a pa tafsirili Zaji Umar Janda in Holland to a pa laa ka ti pa bɔra to a nyɛla di mali vi pam ni ti ku yɛn niŋdi bini ŋɔ saha kam ku niŋli saha kam ka di nyɛ yiŋ ŋɔ to niriba pam yɛn ni kamani

Bɛ niŋmi yaɣi. Wow. Laa nyɛli.
Laa nyɛli. Ka a naɣimda.
Ma nyɛ ajana yɛli 28.
Ma tallahi ka silimiin silim bila jɛnda.

Din niŋ sokoro o o laaka wumma to naan pahi ti dindali maa 28 September binshɛɣu kam nyɛla din yɛn kana Tamale Sports Stadium ti ʒiya ŋɔ Akpa Tafsirli Umar Jenda zaati bɛ di puuni Alain Blo ka o bɛ di puuni ka waɣiriba gba zaasa bɛ di puuni n ti jɛni ti yɛli pam Shatta Bandits ka o represent DKB ka o kanna ka Don Little ka o kanna Ni yɛn yɛli baasi maa yɛtɔɣa, Baŋ so n-yɛn kpɛna duu ŋɔ puuni, ka m min o ti ku zaŋ minti anu n-di alizama ti yi chɛrisi naai. Nimaani ka n yɛli a baŋ shɛba ban be ʒii maa puuni, Umar Janda, Naa niŋ alibarika niŋ a. Shɛba ti lu a kurugu, Naa niŋ alibarika niŋ a. DJ, n lahi yɛn lu a maa alikauli. Dindali, n ni yili yila maa, ka niŋ yiɣisiri niya zikiri ka n yɛli ŋɔ, ka pahi a yiɣisiri niya, a ni bi mi ni n ni niŋ shɛli, dindali ni niŋ li. A ni yili yila? N ni yili yila.